La hei vindia hianin eh zira ka bulah hian a awm a chuanin ani nen hianin eh kan inkawm tawh thin a. Hemi Agape Center ah hian OST latu hlawh tling tak te zing ami a ni a, Vawiini ah hianin a chanchin tlem te kan han zawt dawn a ni. Zirah hei Vawiini ah a hun tha deuh mai kan nei a. Hemi Agape Center ah I kal hma hianin damdawi i lo khawih ve nual tawh thin a, tah chuanin eng ang tak nge Agape Centre-a i kal hma hianin eng engin nge hun i hman thin dan khawngaiin min han hrilh ta che. Ka hun ton ang hi chu kei ai tawng rapthlak hi chu dawm ka ring lo a, tun hma proxy hun hun lai. Pawh khan a hmuh chhuak tu tia min ti hial kan nia hei an thil fai vawt tawh leh nghal ka thian tawh a pahnih hi dam kan lo awm a chuanin kuariat kuanga thleng pawh chu wan ka ka khawih ta chuanin kuanga thingtang ah min dah ta kuariat ah aizawl ka chhuk thla leh a len music lampang te kan tui a tih khan ka han ti chho kha a zu ka han in leh a. Zungawl veiin tikhan zela te ka tang a, tikhan zela rawngbawlna pupa te an tih ka hria, chu chu a rawngbawlna khan ka tel ve a, zela khan ka mi tangka in hmu chhuak ta, zuk leh hmuam zawng zawng te khan sim fai vek a, thla hnih vel chu ka tang a, tichuan. Meizel zulu ku vai lo an ti khan kum sawm teh meuh kuariat apiang thar a sanghnih pariat thleng zuk leh hmuam ti miah lo khan hun ka hmang chho a ama rawh chu tikhan ah mi sawi ang deuhin hetiang tih hi chu kum tam tak hnuah pawh an ti leh thin an ti ang deuh khan. Kum sawm pe meuh ngei tawh kha number four an ti eng ang nge ni dawn tih khan tih chin chu ka chak chuang lo na amarawh chu ka awmna te kha zir lo ta an tih vel ka hmuh khan ti ve chin ang ka tia ti khan a hlangin kan ti leh nghal kai phei chu tia a phut chi maw tia hnar a ti ti ang chi khan. Khati chung khan i hna chu misteri chu ka thawk tho a, amarawh chu khatia ka ti kha ni hnih vel kha ka ti ta lo a, kha kha ka buai ta a ni. I thi tur angin ka inngai a, ka awm dan dik lo damdawiin a min phur vat rawh hi ka thi dawn ka ti a, tikhan min phur phei a, damdawi i khawih a min tih khawih lo ka ti bawk sia, khatia lo tih kha addict suffer awm dawn tih ka lo hre lo hrim hrim a, khata Tawrh zawh chi kha ni lo a, hlang a lo ti kha chu maw? Ti khan e, ti ngei nam lo. Ke damdawiinah specialist te ka kal a, ti khan damdawi min chu amarawh chu a suffer khan na la tu kha ka tuar lo kha ngawi teh ka injection anga khami ka hip khami na la tu kha a chhuak hunah ka sim ang ka ti ta ti khan. A damdawi kha ka injection ta, sen khat tling lo deuh ang, chu chu kan ti phawt kha a engtin mak a awm lo a ni. Chuan e, a va mak vek ati a, Prox wan ang a, a rawn check nghal tur ang khan ka ngai ta a, amaherawhchu a lo ni kawng lo mai a, chuan sen khat ka siam leh ka ti leh ta a. Chuan engtin mah ka lawm chuang lo nia mak ka ti khawp nia chuan vawi thum ka ti a nih chu a zawn in maw ti kha chuan a rawn thawh dan ka ka hre ta ti kha chuan proxy one vek an lo phai ven tha ka nei si lo ka ven nei chhun hi lai te ah hian ka ti tluk tluk ka ti tluk tluk a ti khan Kar khat vel chu rawn ni chho kha i khami ka hip ang kha chu a reh tur khan ka ngai ti lo tih ang kan ti ta a ni ka lo ti na ser tuk hman kha ka buai ta a ni a ka a tep tak tak a ni kum sang hnih leh pakua a ni chu khami tang kha chuan I dik tak tak ang kha ka ni ta, Zoka Thara ka zin chho a, tikhan a tlawm se ka han kal a, ka chhuk thla leh a, kar khatah te vawi thum te ka kal hman a maw kha tiang khan ka hun kha ka hmang char char a, a then ka hral a, ka neih tam deuh leh ka han la tam a, ka ti tam tel tel a, ngai awh lawn bungrua te kan hralh tan chho ta tikhan chhungkua kha kan buai ta, amaherawhchu ti ngeinak kha awm tawh lo ni mai, tikhan. Ngei te ang ka tia thing tlang ah te ka awm a, ni hnih khat ka awm a, ka tuar lo a, ka haw leh thin a, damdawiin ah te pawh ka awm tawh, ni hnih vel ka awm a, a ngaihna awm lo, ta chuan tih ngaihna awm lo a, a thih chilh chi a thih chilh a ngai dawn a ni, number four pawh ka chuan te kha chu zan khat vel te kha kan buai a, a naktu kha te an reh chho mai a, number four kha chu a nasa tawh lutuk kha. Tlin ngeihna awm lo e, ngawih vei tak tak ka ni ta ka ti a tikha chuan hei kum thum teh meuh mai khan khawih ang kha ni ta maw tikha chuan ka bei a dawng nun hlimna hi a awm tawh lo eng nge ni i i fanu hi kan lo lei ang i zanga pawh tih sen kan hralh duh mai ang chuti ang khawpin i ka nun kha eng nge ni a buai zo tawh a chhan chu pathian chu ka la hria i Amarawh chu zirah kha ka niam meizel zu ngai lo kuh vaei ngai lo kha ka niam ka tih ka ni bawk si. Amarawh chu i ka nun hi a chhe vek a ni mai ka sawi thiam lo. Tikhan inchhungah ka tawm chet chet a ka ti reng e daikal inah tikhan ti reng mai. A awm zat zat ti mai nikhatah I bur kha ka ti zawh pawh a tam ang. Tiah chuan nasa lutuk chi hi ka lo ni ta tih kha chuan ti ngei na awm lo a. I kan nghei teng ka ti a, ti ngei na awm chuang a lo a, chhan chu kum te a lo up a, hetiang hi tha lo han ti mai ila a ngaih na awm tawh lo. Chuanin ka beidawn tawp khawk a, ka neih zawng zawng ka hralh zo tawh si tih ngei na awm lo a. A ka pen tih hi an sawi thin a, pan ve chhin ila a chhang ka ti a, tikha chuan ka zuk kal ta kha doctor lo awm lo en chian phawt te lo ngai an ti a, e kha e nih chuan ka ti a, kan filter neih chhun sangkhat leh zaruk man te kha zanga te khan kan hra la khami khan kan ti leh a ni, a naktuk tihna tur kha chu eng nge ka hra lang tih kha ni tawh hna kan thawk thei tawh si lo maw. I hna pawh hmu mai la, lo rui mai la, hna thawh va chak na kha awm lo. A then chu engtin nge na tlai lamah ka suffer dawn si, ka na dawn si a tih reng reng, reng reng khan kan nunah khan a lal na chang tawh si. Chuvangin i a naktuk chu nghak phawt tih ang tikhan a naktukah chuan kan nu hian min zui a, doctor chuan mian an check chho kha i dose te kan sawi kha kan hmuam ve a. Amah erawh chu ai tia a han chhawk nghal tur deuh deuh ah khan ka ngai a, kan na tawh sia maw? Kan nu hnenah zanga man vel i ngaihtuah hram tiang hei a ngaihnam lo ka ti a, pawisa kan nei tawh lo a ti a, ngawi rawh tuar hram hram rawh a la chhawk lo aniang a ti a, tikha chuan ka kal phei zel kha Durtlang traffic point chiah ka thleng kha rawn chhawk ta a ni keimah khan e engtin mak awm tawh lo. Ka ti a, tikhan i khatiang na ka awm tawh lo ni? He van tha dawn ve ka ti a, in ka rawn haw chho chu ka awm mai mai thei lo, hei rui pawh ni lo in inna awm lo nana na chu chem ka la, helai huan zawng zawng hi ka sam fai vak tu a hnawk a hnawk kha nia maw? Khami tang kha chuan chawl lo in i ka la ta bawk a, a changa hei eng nge maw dam lo nikhua leh eng nge maw lek zeuh hi ka nei zeuh tih lo ah chuan, Ka la la char char a hei i eng nge ka thawng ti reng reng hian ka nun ka hmang a, khami tanga tunah nun kawng tha hi ka zawh mek a, ka thil hralh zawng zawng te, ka thil ti chhiat zawng se zawng zawng hi ka nei let leh vek dawn, ka thawk chhuak leh vek dawn tia rilru nghet takin tunah hian ka awm a, hei thla li. Thali thanga dawn chu ka lain ka hria. I ka thawk chhuak hnem tawh khawp mai a, ka nun pawh a hlim a. I fate, ka fate upoi, a upa zawk phei chu ka addict lai tak tak a ni, ka pawmawm pawh ka hre lo a ni. Chutiang ka mi fate ho min rawn tih pawn ka ngaih lo ka tiang a, i lo awm kha ka nia. Tunah chuan hei ka fanu teh zawk pawh hi a ka pu a, ka awm a, ka nun hi a hlim a. Chuvangin i hei hi chu A lo tha a ni tih hi ka hriatna, ka hriat mai bakah i min enkawl dan te, min duhsak dan te ka ngaih tawh hian a hmeih chi lo ni lo tih hi ka hriat avangin i hei chu i ka ka la ti zel ang, ka la chhunzawm zel dawn ka ti a. A chhan chu keimah hian i kawng dik min zawh tir bakah i teimakna te chuan ka rilru i fim tawh tunah chuan maw i mu chung mai mai pawhin eng nge hma lam eng nge. Thi thut thei te kan i fa te kan in ti ngei kan zawn anga ti hi khatiang lam te kha kan ngei tawh thei ta maw ka ngaih tawh thei tawh a a hma chung khatiang kha awm lo i kan bo ka bo vek ni mai kan thi thei bawk si lo maw a thi law law tiang ti a ka ti hi a tam lutuk mah se zan dar riat vel ek in a ka ti te zing lam dar riat te ka harh a maw khatiang te ka thi thei chuang lo chuvang kan thih hun hi Pathian a a ruat a nih si chuan Kan lo inhrem mai mai ni tih te hi tunah chuan i keimah khan fim hnua chuan ka hre tan chho ta. Chuvangin tuna kan lak ka lawm khawp mai a hma an lo pan vat nachang ka lo hre lo a. Ka lo tlai tep a ni tih kha keimah ka hlawkpui dan a ni. A ni le tunah hianin hetia thil te insiam a pawisa inhmuh te an tun hma kha chuan pawisa hmuh reng reng kha chuanin pawisa hmuh kha inrilru kha A lian ber kha chu damdawi lei lehna kha a ni mai ta rawh. La i thaw hma ti a ngai kan kan quit zel a ni a thawn tak tak in kan thaw a a min daih lo ang a ni ta maw i ka thawk chak a i ni khat ah sang hnim an te pawh thaw chhuah thei chang ai mahse i ka thaw hnem leh a tikah a zo zel a a buhfai ke zi nih ke zi khat te te a ti a lei tawk tawk ngei lo kha ti khan a kum eng emaw zar a kan khawsa kha ni a maw ka bei dawng tawh lutuk ti in a hre lo kha ti ang. Hun tha hi a OST ka an la chho chu ka ka lawm lutuk hi a ka hlim a ni mai tunah chuan ka awm khawh chu a te te ho te a kan han eng lo a a nuam ka tih ka hlim bawk a. Ani lehkha tei lak hnu khan nangmah han tih chak leh na kha a awm em? E teuhnang keimah a awm lo chuan mihring kan in ang lo teh khin nang kei chu kut hnathawk Te ka lo ni ta a, a then tam tak te chu sum leh pai te pawh an lo ngang a, va ti thut chak na te pawh an lo nei mai thei kan in ang lo vang a, amaherawhchu kei chu i keimah din tak tak hi ngai a, mi han ban tur leh unau mipa pahnih an boral tawh an vang lai ve ve, mipa keimah chiah ka nia. Ka nu boral tawh bawk a, ka pa lah min ziah u pa tawh a, farnu pathum in kawl tur ka nei a. Chuvangin Pathian ka nun hi zu a hrim hrim nge tih te hi a chang phei chuan ka ngaih tawh a, amaherawh chu mihring siam tha nan khawdur a ngai tih te hi kei phei chu a ṭek a ngai tuangte ka inti ṭhin a maw. Chuvang i ka tuar a ni, tuar tak a ni, tam takin edit rei tak tak. Kum nga kum ruk e dik ho te kum sawm te hi kan ti ho thin a ni. Min hau zawk thin. A chhan chu ka tih dan an nasa lutuk a maw? Ka ngah a thei sia. Chuvangin i han ti chak na hi chu keimah chuan awm tawh lo. A chhan chu min ti chhe hnem, min ti chhe tawh tu tih hi ka hre chiang tawh a maw? I nun hlim bawk si lo.